Чөнки вакытларыбыз барган, эх, кемгә табына бүгенге көндә? Элекке заманда күбрәк попларга табынганнар, бүгенге көндә табыну, кешегә табыну бик киң таралган. Һәм бу табыну, кешегә табыну менә бу хатын-кыз мисалында бик яхшы күренә. Безнең инде бар Табыну, хатын-кызга табыну дип әйтергә була. Чөнки күп вакытта хатын-кызга мөнәсәбәт илаһи затка кебек килеп чыга. Менә безнең озакламый бәйрәм, бәйрәм безнең Тулин ул, безнең илдә үтә бәйрәм, дөньяда бәйрәм дип хатын-кыз көне дип билгеләп һәм инде Котларга ничек булган? Котларга кешеләр әгәр дә корбан китермәсәләр, алар уйлаганнар, котның көче бетә. Яисә кот тыңламый башлый. Алар котларга карап табынганнар һәм уйлаганнар, юлда бер корбан китермәсләр, котлары җавап биреп каршы торганга. Һәм шундый рәвештә безнең бүгенге көндә котларга түгел, хатын-кызга шундый мөнәсәбәт барлыкка килә күп вакытта. Әгәр дә аларга бүләк бирмәсәң, ул инде сине тыңламый башлый, синең теләкләрне үтәми башлый һәм килеп чыга, без карыйбыз бу кешегә, аңарга ашаган ризыгы да тәмле түгел. Кояшлы көндә гарак кирәк түгел. Анда бераз әкәт ул телефонына карап утыра, җавап бирерме юкмы? Ничек җавап бирер? Ул тулысынча шушы икенче кешегә тулысынча бәйле һәм аның тормышында булачак бөтен әйбер үзенең тормышын ул буйсындыра, менә бу елак язатка хатын кызга килеп чыга. Ул килеп чыга берсезление, һәм ул инде проблемалар, зур проблемалар килеп чыгара, Ул кешене андый халәттән кеше арылу бик кыен. Кайчагын да, кайчагын да тол күп очракларда төп сәбәпләрнең берсе, бигрәк тә яшь чагында, әле тәҗрибә итмәгәндә кеше уйлый, беттем мин дип. Бу миңа карамый һәм аның сымматысын кысу үзен-үзенең хөрмәте юкка чыга. Улы Ләминнең начар эше, бу кыз миңа карамагач, бу хатын миңа карамагач, мине кире каккач, икенче егеткә елмайса бигрәк тә килеп чыга, мине яратмады. Ә менә бу мөнәсәбәт ул кешеләр өчен хас мөнәсәбәт түгел, ул кеше белән илаһи зат арасындагы мөнәсәбәт. Без менә Аллаһ Тәгаләгә буйсынабыз, Аллаһ Тәгалә андый капризный түгел, хатын-кызлар кебек була булмый. Аллаһтан таләпләре һәрвакыт бертөсле. Әгәр дә без аларны үтәсәк, Аллаһ Тәгалә безнең Аллаһыбыз була. Атыбызга беркайчан да туры килеп бетермәскә, чөнки аны ул әкияттәге буй-буны ишетеп римая плане килеп чыгарга мөмкин. Бу бер яктан ник хатын-кызны илаһи затка әйләндерү, аңарга табыну, аңарга корбан китерү, корбан китерү әйберләрне һәм без беләбез, анекдотка уйбар инде, һәр хатын-кыз ираттан миллионер ясарга мөмкин, әгәр дә ул миллиардер булган булса, чөнки аны ахыры бетми, беркайчан да бетми. Бу әйтми начар мөнәсәбәттә булырга кирәк. Әгәр дә дөрес мөнәсәбәттә булса, хатын-кыз белән ир-ат Коранда килә бер-берсенә бер кием кебек. Бер, бер кием. Э, Ир-атлар хатын-кызга кием кебек, һәм хатын-кыз иренә кием кебек. Алар бик якын. Һәм Аллаһтан бу хикмәте, ал ир ир-ат белән хатын-кыз бер тулай бер яртысы. Берсе генә алар баланы тудыра алмыйлар, икесе бергә булганда гына бала тудыралар. Һәм шуңа күрә алар Сабырлык кылып, Аллаһтан ничек яраткан хатын-кызны шунча рәвештә аны кабул итеп, ә хатын-кыз ир-атны нинди рәвештә Аллаһтан яраткан шундый рәвештә кабул итеп яшәшсеннәр, тәкъдиргә риза булып яшәсеннәр. Әгәр дә кеше хатын-кыз булып яратылган икән, ул риза булырга тиеш Аллаһ Тәгалә аңарга биргән рольгә. Әгәр дә ир-атны ясаган икән, ул хатын-кыз роленә керергә тиеш түгел. Шуңа күрә һәрберсе үзенең урынын белеп яшәсә, ул инде гаилә була, гармония да бетә кирәк. Тигез гомер тигез шуннан килеп чыга инде. Һәр кеше үзенең урынын булса. Безнең илебездә бер яктан нидә түгел, тормышта бар, елаксыз кыян, икенче яктан бар, дине шулай дөрес аңламау килеп чыга, икенче яктан тупаслык. Ул бер дә безнең динебезгә туры килми. Бер яктан өстен ясаган ир-атны өстен ясаган ни өчен? Кайгыртыр өчен кайтып ул. Ләкин көч кулландыр өчен түгел. Ул бер кайда килми, хәйсәрдә килә. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи килеп сораганнар. Хатын белән нәрсә эшләргә аннан түгел. Балача инде хатын ничек ди. Алар төрлечә дөрес ничек дип инде. Әни туда инде бәләкәй бала кергән әтисеннән сораган. Туласы белән чөңнәргә дигәндә. Уйнап чиклисен файда бирде. Ничек теләп уйнасаң, аны жалко дип әйтәләр. Шуңа күрә хатын-кыз белән дә алар сораганнар, ничек үзем үтли түгел, ә ничек кенә дөрес була хатын-кыз белән. Ул әйткән, кайчан телсез якынлык кыласыз, үзегез нәрсә ашыгыз, шуны ашытасыз, үзегез нәрсә киясез, шуны киендерәсез. Ачы, начар сүзләр әйтмисез, кыйнамыйсыз. Бу беренче рәвәттә килә, беренче вариантта килә. Һәм без беләбез, пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең катына кыйнаган бер рәхәт истә бар микро ут кыйнаган, яшә күрсәткән. Чөнки бу юлга кереп китсәң, хатын кыз сине бар җиңә. Ул хәйләкәррәк, аннан ул сизрәк, ул сиңа анда болай байкот белән генә бирде, сиңа да соңыннан соң әле нәрсә эшләргә дә буласың. Шуңа күрә уйлакка көч бирелгән хатыны белән көрәш өчен түгел, хатын яклар өчен, бүтән бүтән көчле затлардан үзенең гаиләсен, балаларын саклар өчен, үзенең малын саклар өчен бирелгән. Һәм инде икенче яктан бар безнең дөрфалык бар, ул менә диндә туры килми. Ул пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ачык рәвештә әйткән, нинди мөнәсәбәттә булырга. Һәм үзең ашаган дигәндә кебек, үзең булардан ки бай кеше өйләнде, мисал өчен, ул безнең генә ким торган, яшь хатын алды, ули аңарга бай ярый булай да димен, ул теге ярлы гаиләдән булса, мисал өчен аңарга илекенче яшәгән шуны хәтта чак кына әйбәтрәк. Ул алай булмый. Әгәр кеше бай икән, үзе йөри икән Мерседеста, аны хатынасы иргә тешенде. Хатын да Мерседес сөйәргә тиеш була инде. Үзе киегән нидер бренд инде шундый кыйбатлы кием киегән, хатын нәрсә киергә тиеш? Әйбәт кенә кием түгел, ул нәкъ шундый кием киергә тиеш үзенә. Бай кеше нәфакасы, бай кеше нәфакасы, ярлы кеше нәфакасы, ярлы кеше нәфакасы. Кияүгә чыкканда кыз кеше карый, әтиәннәр карый, кемгә кияүгә бирелер. Шуңа күрә

Һәм анда китсәләр, аны кире алып кайта алмыйсың аннан соң. Килеп чыганнан соң, гаиләң бетте синең. Кире дә кайтара алмыйсың хатыныңны, аерыла да алмыйсың, балаларың да бар. Шуның белән китте синең тормышың, катат косып килә. Ә кире башы каян килеп чыкты? Динлелек сакланмаудан. Йөрсеннәр мәчеткә, мәчет иң хәерле җир. Һәм бу турыда хәдис бар. Хәдис бар, Бухари җыентыгында да бар, Мөслим җыентыгында да бар. Ул хәдис андый хәдисләрне таратырга яратмыйлар, чөнки ул ирләргә файдалы түгел, әйтергә җаман. Ул аның тексты русча бит, татарча кыенрак тәрҗемә итә, чөнки татарча кулда кул, кул, кул дигәннең хатын-кыз варианты юк. Шуңа күрә русча варианты не запрещайте рабыням Аллаха посещать мечеть дип атала инде ул хадис. Төрле вариантлары. Аның варианты ул гына алай түгел. Көтә, тулысынча күз алдына китерер өчен ничек, нинди рәвештә әйткәннәр.

Икенче риваятта генә төрткән күкрәгенә һәм әйткән, Мин сиңа әйтәм, Аллаһның илчесе әйтте дип, дип, хатын-кызларга тыймагыз мәчеткә барырга. Ә син әйтәсең, мин аларга тыям дип әйтәм. Ә күрәсеңме, ул алар уйларга ничек аңлаткан? Аллаһтан илчесе әйткән икән, бездән дә уйларга тиеш түгел, әйбәтме, түгелме, әйбәт, әйбәт булмаса әйткән булыр, әй, барып җибәрмәгез. Шуңа күрә Бу дөрес фикер түгел. Ир-атның дәрәҗәсе хатын-кызларны кысрыклауда булмаска тиеш, хатын-кызларны саклау. Ул мәхрам да бит, безнең авыллар мәхрам чыгармаска дип. Асылда мәхрам ул чыгармаска түгел, ә хатыныгызны саклагыз дигән сүз. Хатын кая бара, шуның артыннан аны артык саклап йөрергә кирәк, ул бит инде бикләп куярга дигән сүз. Укытучыга барасы килә икән бара, ләкин син аның артыннан как охранник итеп йөрисең инде шунда. Син Зариф зат ул, көчле зат. Фабра Илярның функцияләре саклау, чөнки өчен саклау. Хатын-кыз кем ул? Ул киләсе балаларны тудыра, балаларны тәрбияли. Әгәр дә ул белемсез, надан, шундый забитый хатын икән, ул нинди кешене тәрбияләячәк? Ул надан, бер нәрсә эшли белми торган һәм куркак. Менә бүгенге көндә шундый кешеләр безнең бик шактый гына дөньяда күп хәзер. Безнең мөселманнар, әлхәмдулиллаһ, миллиардлап Хәлләре бик аяз болар, аянычлы. Чөнки яңа буынны тәрбияләгәндә хатын-кыз булырга тиеш белемле, белемле һәм шундый үз-үзен хөрмәт итә торган хатын булырга тиеш. Шул вакытта ул тәрбияләячәк белемле, үзен хөрмәт итә, үз-үзен саклый ала торган кешеләрне тәрбияләячәк. Шуңа күрә без Аллаһтан динен дөрес аңлап, көчебезне дөрес кулланып, Хатыннарга дөрес тәрбия биреп, аларны саклап, аларга мөмкинчелекләр биреп, балаларыбызны тәрбияләргә юллар ачыла. Аллаһтан насыйп итсен, хатыннарыбызны да күрергә, Аллаһтаның бәндәләре икәнен күрергә, һәм аларның сәхи зат икәннәрен күрергә, һәм Аллаһтан ризалыга ирешеп яшәргә Аллаһтан насыйп итсен. Әссәламү алейкүм вә рахмәтуллаһи вә баракатүһү.